Metal Gear Solid ass zwar net den éischten Deel vun der Franchise, déi huet nämlech scho laang virdrun am 2D-Beräich ugefaangen. Et ass awer warscheinlech dat éischt Spill vun der Rei, wou déi meescht kennen an als dat Spill géife bezeechnen, dat d'Industrie iergendwéi verännert huet. Et spillt een de Covert Ops Agent Solid Snake, deen aus sengem Rouestand zeréckkéiert, fir eng Verschwörung op der Militärbasis Shadow Moses opzedecken. D'Story war zu senger Zäit definitiv als Filmräif ugesinn, grad mat den zur Zäit fantastesch inszenéierte Cutscenes a Kameraaststellungen. Mat der Sicht vun haut, nodeems een Spiller wéi The Last of Us oder Plague Tale spille konnt, wierkt Metal Gear Solid awer éischter wéi en Achtscher Joren Low-Budget-Film mat schlechten Dialogen an extrem vill Overacting. Ech giff et bal als wierklech schlecht bezeechnen, wann dat Ganzt doduerch net iergendwéi mëttlerweil awer och säin eegene Charme hätt. D'Charaktere si komplett iwwerspëtzt an de Plot total schwachsënneg, an dat schlëmmst ass, dass d'Spill sech dobäi déi ganzen Zäit selwer komplett eescht hëlt. An dat ass iergendwou esou däämlech, dass ech et scho rëm fantastesch fannen. Sauer stéisst et mir dann awer rëm op, well d'Spill wierklech non-stop extrem sexistesch ass. Ech mengen den een oder anere Sprooch wier z'erdroen, wann een drun denkt wéini d'Spill erauskomm ass. Mee Metal Gear Solid iwwerdreift wierklech extrem domat, zum Punkt dass et ee wierklech aus dem Spillerliefnes zitt. Et ka keng Fra onscreen sinn, ouni dass iergend een en domme Sproch lass léisst, oder se sech dem Snake praktesch selwer erginn.
De Kojima huet wuel och déi wichtegst Reegel bei visuelle Medie verpasst, Show don't tell. Gefillt all puer Minutten oder heiansdo souguer am Sekonnentakt gëtt de Spillfloss ënnerbracht fir dem Spiller onnéideg Exposition zur Story ze ginn. Dat leeft drop raus dass een heiansdo 5 Minutte laang zougelabert gëtt mat Saachen déi ee wierklech null interesséieren an null zum Spill bäidroen. Zum Gameplay kann ech nëmme soen dass et halt e Stealth Action Game fir déi éischt Playstation ass. Dat heescht esouvill dass d'Steierung haaklech an de Snake oft net genau dat mécht wat ee grad wëll, grad wann et em den Action Deel vum Spill geet. Overall kann een dann awer trotzdeem nach säi Spaass dran hunn, well trotzdeem Elementer am Spill ginn déi och haut nach wierklech kreativ wierken. Finally kann ech zum éischte Metal Gear Solid also nëmme soen dass d'Spill haut net méi wierklech mathale kann. Weder beim Gameplay nach bei der Inszenéierung a Story. De Gameplay, wann en och veraalt ass, huet zwar seng puer cool Iddien, déi ech och haut mol méi oft gären a Stealth Games gesi wéint. Dofir giff ech awer soen, dass Metal Gear Solid haut wierklech just ze empfeelen ass fir Leit, déi sech wierklech nostalgesch fillen. oder nach ni wierklech gespillt hunn a sech selwer emol e Bild maache wëllen, ob de Kojima da wierklech e Genie ass oder awer vläit schonn e bëssen overhyped. Sou, dat ass alles wat ech elo zu Metal Gear Solid 1 ze soen hunn. D'nächst Kéier maache mer weider mat Metal Gear Solid 2 an dono mat Metal Gear Solid 3. A wee weess, vläit gëtt et jo och nach eng nächst Master Collection, wou een och endlech mol erëm de Metal Gear Solid 4 zocke kann.